Ix-xewqa tal-edewwa ta' Ġesu kienet li jeħilsu minna. Billi jsalbuh. Issa li kienet xi ħaġa komuni. Konna narawhom kuljum. Kienu iħalluhom hemm għalina bħala twissija.
Ġesu mhux fuq salib bisbata. Meta konna fil-ġin tal-ġezzemani, rajtu jereq l-araq tad-dem.
Fil-ġilda Fejn hemm il-glandoli tal-għaraq jgħaddu diversi arterji li allura meta persuna jkollha biża' kbir u ansjetà minħabba tormentazzjoni bħal fil-każ ta' Kristu, dan jista' allura jwassal biex l-għaraq ikun imħallat bid-demm. Fatt huwa dokumentat ukoll li persuni li kienu allura se jkollhom il-piena tal-mewt qabel l-eżekuzzjoni, ukoll għerqu għaraq ta' demm. Ġesù tressaq bħala kriminal quddiem l-awtoritajiet Lhud. Ġesù ressquh quddiem is-Sinedrin u fost l-oħrajn daw saqsewh jekk huwiex l-iben talla. U malli qalilhom iva Isqaj xi dagħwa.
Il-Lhud ma kellhomx is-seta' jsalbu lin-nies. Ir-Rumani biss setgħu. Allura bagħtu lil Ġesù għand Pilatu. Il-gvernatur Ruman. Pilatu ma riedx jiġġudikah akkosta kollox. Pilatu ġifier ma riedx jidħol f'kwistjonijiet reliġjużi, ried jitfaħħa f'idej il-Lhud. Imma Illu tagħmlu ilu ċara li ma setawx isalbuh u ma ġifiri lan tagħhom kelli jisalbuh.
Pilatu ma sab lebda ħtija f'Ġesu. Għax Ġesu ma għamel lebda offiża kontra l
Imbagħad ingħata s-swat. U minħabba li qal li hu sultan, Biex jiddieħku bih, libsuh kuruna magħmula minn zkuk tax-xewk.
Pilatu xtaq jeħilsu lil Ġesu. U ma bidix jara xi periklu fih, pjuttost beda jara xi raġel miġnun li xi darba jixtieq isir sultan. Fil-fatt hu pprova jeħilsu skont it-tradizzjoni għax dak iż-żmien fil-festa tal-Għid kienu jaqbdu ħabsi u jilleberawh u Pilatu qallhom biex jagħmlu l-għażla bejn Ġesù jew Barabba. Imma l-eta. In-nies, in-nies tant kemm kienu għomja li għażlu li Ġesù jieħu s-salib. Salvaw il-barabba.
Is-sentenza l-qatet. Ġesu jingħata l-ewda fuq daru. Is-soldati jakkumpanjawh. u jimxi qalb il-ġemgħa lejn il-Golgota.
Kienet ċena ta' qsim il-qalb, ta' raħem, sejjer għal-qatla, bniedem innoċenti. Aħna, aħna poplu tal-mistħija, ħadna d-dem, dem, Innoċenti ta' bniedem twajjeb. Tista' tgħidli da x'għamel ħażin? Ma għamel xejn da bniedem innoċenti. kollu ħabba.
Tasgur li rajtu lil Ġesu tina l-Kalvarju, kien mimli dem kollu grif, isawtuħ, nifsu maqtuħ, tal-bnidem ġid biss għamel, għajem l-ħija mill-mewt, u ħafna nis jistaw jixduwa din il-ħagġa li għamel Ġesu.
Speċjalment jekk tafu mbagħad li s-sitwazzjoni hija iebsa, l-esperjenza li ħa tgħaddi minnha hija iebsa, xorta ħa tibża', xorta l-bniedem jibża'. Għandek fattur ieħor ukoll, il-fatt li l-persuna qed tibża' xorta tagħmilha, jiġifieri nista' ngħidlek issaqsini il-fatt li Ġesù kien qed jibża', allura kif xorta ssallab? U dan narawhom kuljum, pereżempju aħna nafu persuna li qiegħda l-isptar. Taf li ħa tagħmel operazzjoni. U qed tibża' tgħaddi lejl tal-Ġetsemani l-isptar. Kif xorta tagħmilha, iżda mbagħad il-kontra tal-biża' issib il-kuraġġ.
Imbagħad bdew isammuh b'imsiemer kbar tal-ħadid. Kull daqqa li bdew ituh bdejt inħosshaw f'qalbi.
Għar-Rumani dan kollu kien farsa, kummidja sħiħa. Fuq rasu taf x'kitbulu? Ġesù ta' Nazaret Sultan tal-Lhud. Il-qassisin il-kbar ngħidu kif inhi ma ħadux pjaċir biha, eh din? Imma r-Rumani ma kellhomx aptit ineħħuha u hemm ħallewha.
Aħfrilhom, ma jafux x'inhuma jagħmlu.
Ħafna nies ma setgħux jifhmu kif raġel li fejjaq daqshekk nies ma setax jeħles lilu nnifsu. Anke dak li kien imsallab ħdejh beda jistaqsih biex jeħles lilu nnifsu.
Il-Ġesù salbuha. bejn żewġ ħallelin, u wieħed minnhom beda jgħidlu, Għax ma ssalvax lilek innifsek, u miegħek issalva lilna wkoll. U l-ieħor, l-ieħor qallu biex jiskot, għax ma speċi huma kien ħaqqhom tal-li jagħmlu. Imma dak, dak nidem innoċenti, ma kienx ħaqqu dak li kien ħaqqhom l-oħrajn.
Ġesu qallu, u llejla stess int se tkun il-ġenna miegħi. Dak kien ftit ħin qabel ma miet Ġesù.
F'ħin minnhom Ġesù qal Eli Eli lama sabaqtani li tfisser Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Dak kien parti minn Sant 22 Il-qassisin ma jafux bl-Aramajk, għax dik kienet dik kienet lingwa komuni, u ħasbuh qiegħed jgħajjat il-lelija.
Fidejk nerħi ruħi, kollox mitmum.
Meta persuna tkun imsalba u allura dirajja jkunu mdendlin u l-piż tal-persuna iġebbed id-dirajn l-isfel, Il-persuna tbati ħafna biex timbotta n-nifs 'il barra. Jakkumula l-carbon dioxide fid-demm, id-demm isir aċiduż ħafna u meta jiġi vvalenat id-demm b'dan il-mod ikollok dak li jisejjaħ respiratory failure. Il-persuna b'dan il-mod iddum ma tmut. U li kieku lil Ġesù kissrulu saqajh, Il-proċess kien idum ħafna ħafna ħafna sigħat inqas.
Ma stajtx, ma stajtx naċċetta. U d-dixxipli, id-dixxipli qatt ma setgħu jaċċettawha din, li l-Messija tagħna ibgħat il-mewta tas-salib.